Nos ke rekordá bo ku kebel ku ta sali den pantaya ku ora klik riba dje i asina bo tambe ta suskribí pa asina manera tin programa nobo bo tambe keda informá di tur loke ta Game Over su detaye i programanan. Henry Caldera, Resientemente un ditu loy nos a sali yamao pabien pabien di parti Game Over tur fanátiko di futbòl lokal pa pone rèk adan. Bon, na primer lugar danki pa invitashon Brucho tambe Henry.

Resta di awor inter Wego Sat. Dus pa mi a mi ta bisa tur bia mi ta bisa e dies dos a inoi mi na bai yega pasobra mi na keda yeta ante mas den futbol pero rèkrit ta rèkrit anto e tambe ta bai den buki e ta duru duru para ainan mi ta kere ta algu kisas ku mas bai chèk mi sta ni de ku tin entrenador ku tin den nos futbol nos juega moderno ora Federprof a kuminsá ku CBB ora no tin CBB mas promé ke semi nos a Mester a den buki di shen shen aña ku tin algu pero in geval ku un tin un lo entra loke ni tin dos ku dos diferente tim dus awor yambe ku no yu tres a tuma bai kuater significa ku ta algu kisas un ta dje facil ei pa pa un hende yega nan te pa ku bisti kibe record bek atrobe por eso ta ku no nos ta disfruta di dje sigur. Awor ke nan encontra bo asina ke lo bai por ta tin un posibilidad ku un di sinku? Pa mi no bon traba ku ta tukos. Paso tin e rumor den kaya ku ta kla, ta kla. Si, ta korekto. E telefon tambe ta rin sin fin. No, a bardad a ku bo inga tur bo energia, paso bo a bisa ofri temprano ku e un e talu ta dun rèk ku por kibra. Anto e motivashon ta tei tur ora pa bo traha duru. Bo na bisa bo ata sinseramente un di e añanan di mas duru. Tin ta mas trabou tin aña aki cu e ekipo so cada un ekipo ta otro un bo train un ekipo di banda bou un un deba etcetera e henter e cultura e henter e caracteristica nan ta otro compara cu un team di pariba un wheel nos ta un team nos a e background un team hulandes etcetera awo aki no tin mas tanto hulandes dan mas e hungador nan mas yoik hopi hulandes ta tresan yoik nan pero haci dirigentenan Cu en principio ta Ui Corsou pero cu a lanta un onesti a traha hopi nan a bay un a bay studia na Hulanda bin bek tin un tiki mentalidad ento pa join e ora y cu algun hungador e hungadornan di pueblo pasobra nos ta bisa nos ta mucha di pueblo ento e ta ta hopi struf den cuminsamentu pa bon aña ento mi ta bisa hopi bia ta ta pas den acabamento dje campeonato despues di dos rond. Nos a logra e cosa y echt riba un rel nos mester bisa cu e baña sincronisacion cu e grupo a cera hunto anto el a cana bay pesey prome que esey niu e ta papel di Willemstad prome ta bobo di Young Colombia ta bobo di Yoland ta bobo di Scherpene Willemstad no ta bin despues den seis a bobo di Domingito pero Domingito a bin bon dicha tera dicha atras niu e ta mira Willemstad pero nos mes tabata convenci cu nos ta tin material si nos tin un team. Ku nos por bira kampion, anto solamente nos mester haña nan e sinkronishashon dje ngodonan tur ei huntu. Anto esei nos a logra e por bisa na akabamentu di e kampeonato. Di e kos ei a kana bai ku nos a yega ku haña nos sinta akinan komo kampion. Ampi dònker. Bo a tende aki e galera a bisa bo, e telefòn ta ring pero el a. Splika nos pa ken ta yama ni pa kiko nan ta yama no. Danki mucho, danki mucho. Danki, danki pa invitashon tambe Caldera pa bin un be mas. Meh sa nan ta bisa semper prome awa ta awa ke men di e prome un ku Caldera ku e ta kuyonle. Prome pa abri dos mil. Si. Mi ta kere den e hemadanan ku Caldera bisti ke ta haña mi ta kere un di nan ta di mi tambe. Enton e promé kos ta movi se ku en por entregá hende. El a sobra un tiki gas, e tin ku bai pa e di pa e di sinku diferente tim. Mi a dun'é asta nòmber dje timnan ku mi ta kere ke por aserká pa e bai ku e di sinku ekipo. Ta un logro hopi bunita, hopi nèchi. Enton mi ta hùn Caldera pa e. Konsentrado, buska un tin mas, buska un tin, un titulo ku otro un tin mas, yega sinku pa bo ta sigur ku por lo pronto nan no ta bai yega bo. Maña bo ta yama nan yo. Si, bo ta yama nan yo ku mañen, korekto. Danki, danki. Mester bo sa loke ayera tambe lo sa e ta touch un tiki ku nos Minister President Piesaas ta e momentu ta bisa mi ora nos Minister Subeneto Ameri. Bo ta bai retira berdad? No, no, bo retira, bo retira e glo ta cay un bashia. Well, ta boso anto bo tabo pensa toch, pero mi dico ne na, ya, esey ta den evaluacion ora en berdad, pasobra bo mester ta motiva pa haci algo así. No bai haci algo dispaci, pasobra bo, e ta custa, anke mi ta, mi ta un pensionado casi un aña y medio caba, pero e ta tuma tempo sí, pasobra e futbol no ta ora bo yega Veld so bo ta bai cuminsa train bo ta preparacion ta cuminsa tin ora fo'i na cas tin ora fo'i mi ainda sinceramente ta hoki mi a repara cu ora na mi trabao mi a traha na SB casi trinta aña mi a repara cuantu tempo kisas di SB ta ami mi ta ta hinca den den den den den football ange oe bia mi ta keda traha tin ora tin shete ora si mi no tin bai train mi ta traha mi ta baba hopi lat tin ora tin hasta ocho ora mi ta bai diasabra pa busca bo cosanan pasobra durante siman bo ta bezig cu football no bo tin bai halen Tin ora sa dja domingo, ma e hende mai bai un ratu trabou pasobra e futbolnan ta por tuma tòg basta tempu di bo. Si bo ke hasi e bon. Bo ku bo kuater timnan ku bo bira kampion, Vesta, sigur Inter wèlda sa ta nan promé titulo tambe. Nan promé titulo, korekto si. Di kaso di Jan Holling, Undeba si no ta no ta asina. Undeba tabata nan di tres, a bira dos bia kampion ku Undeba. Noi a bira kampion promé ku Undeba. Promé, si. E dos proménan, ami ta tin e di tres ku e kuater. Ora ma yega Joao, Joao tabatin die sinku aña e tempo ei sin bira kampion, pero e tin un kantidat di kampionnan mas atras, koriendo tras di SBT, mi ta kòrda ku tabata e tim ei kulo ku tin te ainda awe ainda e tim ku mas mas titulo ainda wèl ta dos ta e timnan di mas grandi, si mas edat tambe den nos futbòl korekto si. Segun mi segun mi tempu

Henry Bali Bali ka tòk untu ki fi futbòl. Mi a mi directivo di FFK, Bas Tañi, mi ta drinta stadion chena nan sigur ku mi ta bira ta Henry Donk aki na wega nan. Oki bo ta bai wega bo no ta mira niun directivo mes. Nan ta rabia ora bo bisa pero berdad mi si bo a bisa kinan ta tru wega nan awo. Si, bo sabi ta. Ma drenta den e mundu di futbòl e bèrdat mi a gusta e semper mi ta gusta futbòl. Bon a futbòl tambe den chikí? Bon a futbòl tambe si, bon a futbòl, bon a beisbòl, bon a basket, pimpong, mas e diferente deporte. Si, bon a skak ta, skak no, dam, bon a pimpong. Mi a yega kompetí tambe den skul wèstrijdennan den zwèmman tambe pero esei sinta pa mi. Anto, ya, den futbòl mi a keda di. Nos drenta riba un yamada di Jean Francis Canaan i dos milma drenta direktiva di FFK. M'a sinta den tur direktiva refi dos mil te ku dos mil diesinku. Den e bastur di dos mil diesinku pa dos mil diesnuebe m'a drenta na dos mil dieshete sinta te ku diesnuebe. Anto den e bastur di dos mil diesnuebe pa dos mil binti tres m'a drenta na dos mil binti un te ku dos mil binti tres. Kimen na tur m'a sinta diesnuebe aña den direktiva di FFK. Anto den esun di NAFI mi a sinta fei dos mil te ku dos mil dies mi a sinta den tur. E tempita kada dos aña tin elekshon. Den tur e sinku elekshonnan mi a wòrdu skohe mi a sinta yori kompletu dies aña den den NAFI tambe. Anto bo tabata komo direktivo tambe di Jong Holland komo presidente. Mi tabata ta vorzetter di Jong Holland promé. Ma drenta den e direktiva di Holland si mi ta ekibuká na e parti final di kampionato no benshe te no benti i ocho. Anto m'a bai yuda. Anto na do benti i ocho pa no benti i nuebe m'a drenta direktiva komo tuede sekretaris. Anto enanan despues di e kampionato nan a bisa mi sey yende grandi den direktiva nan ta bai retirá pa mi tuma e tim over. Kese nan a pone un elekshon.

Bastante hoben, sin ervaring, anto sin sponsor, sin nada, anto un team grande asina manera yon. Ya, e tabata vervelend den e prome simannan, despues mi di homber, bon ta muri. Mi tempe mi tabata traha na, na banco, mi tabata ta haci credito comercial, anto mi ta tin un portfolio basta grande di cliente. Anto ri mi a acerca e director di banco e tempe, cu ta meneer Capriles, Mas di sele ku si ta un problema ku si mi por pidi sierto di e klientenan pa bira mi miembro di Young Holland, anto el a bisa, no, esei no ta problema, tin mas por. Anto e rima kuminsá den tur mi klientenan, mas ku ocho shimpiku kliente, mi a kuminsá haña donashon di mayoria di nan. Tje sinku elu bini sinku elu sinkuenta elu shen ta tin asta un par di dos shen. Tu tiki ta yuda? Ela bin sera un montante di alrededor di mas ku ocho mil elu pa luna. Ela bin sera. Aparte di esei via di mi doño di trabou mes tambe nos ta haña spons. Mi ta kòrda e tempu ei nos ta buska tres ador nos por haña. Pa short wak frita tin e tim promé. Ora mi a bira voorzitter kon ta tin sponsor mi por haña entrenador mi por haña nada. Cosnan ta para mi ne pega despues mi a cuminsa haya ten tiki tiki tiki den nos ta bin train nan a bisa mi gati a bisa mi cu mi ta busca jeugd pa jola enton gati cuida mi a bisa mi tembe cu tin un par di mucha ta hunga ey Genesis Donald tin team grandi nan tin jeugd so mi a bisa ban wak cu nos por haya nan pero laga mi cuminsa busca un entrenador pe team prome nan ten ela bay papia cu Genesis mi a papia cu enan di Genesis nos ta tuma tur e categoria di jeugd antes remedial Mi ta bai busca un par di hungador p'e team aki pa mi mustra enan cu no obstante sin sponsor nos ta bai sali campeon di Corsou. Anto ri mi ta cora semper nan ta bisa e hende ta bisa bo pone ken cu ta canta y liña si bo tin hungador pa ta gana. Mi bai busca ken cu ta ma bai den Jaroy mes. Maya, Henry Caldera cu Emo. Komo e entrenadornan di Jaro Stars. Korekto si si si. Mi di ku Caldera ku e mi di ku e. Si mi di ku nan amo ki boso a dal skibou tin un tim grandi pa boso aki pa nos ban bira kampion. Nos a kuminsá buska Elvis Santiago of Boneiru. Monchi Rufino fei su tok, Wesley Martinez fei Young Colombia, ku esènan ku mi ta taña tiki tiki tiki, m'a traha un business plan, bon business plan, un begroting manda pa pa banko, pa meneer Capriles, mi di e pa yuda nos kumpra uniform pa tur e kategorianan, fi u nueve te grandi, nos a bèstèl na Colombia, den e begroting ei mi mester tin un trainingscamp na Venezuela, na Valencia, nos a bai, traind bin,

Mi ta duna ehempel menshoná ku mi a bia gosa bai Valencia ei ku ku nos un dos tres partidonan no ta bon partido ta si bon bon bon bon ekipo bo ta mira kaba einan ku ta un tim ku tin tur ingrediente bèrdat pa por kampionisá lo nos por di asi anto dura mashá en bèrdat ku nos a kampionisá den Wense Martinez nan huntu ku Keke Popo Monchi Rovina kemente e un tòg un elenko no yòn mas ku nan tabata den nan ultimo añanan pero.

Ma bai ta saka bras riba Cuba wea ka ya bai sinta papia cu bras bisa e gay ta ta tri color ta e tin cu bin bek pero mi cu bras a regla nos a yama Sandy nos a sinta papia cu ne trece Sandy tambe bek pa bihonger den defensa hunto cu Keke Poppen. Great great great great pa recorda. Oye Ampi Donker wanda bin stadion asi? Nos ta kuminsá komo fanático hopi despues nos ta wak y nos ta hasi komo directivo. E aña aki mi no a bai wak niun wega pasá brucha. No, mi a mira tur wega òf tur tur wega, mi a mira mayoria wega pero via di fifa plus. Mi ta wak e weganan na kòmputer na kas, mi ta sinti mi ta wak basket na televishon, wak e weganan, pero stadion mes mi no a bai niun biaha. Diferente hende ta puntra mi dikon ban tiene, ta bel mi sa e ban, nan ta bin buska mi kiko pero mi no a bai wak niun wega e aña aki.

documentá tipo di cosnan ay, mi mes ta den directivo p'e ay, nos no a documentá tipo di cosnan ay. Correcto. Enton ta yega e momento awor aki si, ya, e ultimo tres, cuater añanan cu mi ta den directivo aki nos a busca manera pa haci e tipo di cosnan ay, pero FFK ta ta den un situacion financiero cu bo no por a adkeri un freelance bin sinti denan documentá cierto cosnan. Ay ke loke mi kier a Kuminsá ku un sistema pa kuminsá dokumentá tur kos den aña dos mil den ariba. E máksimo goleadónan kende esunnan ka hinka mas tantu gol den e lastu binti aña di aki den Kampeonato Promé, Segundo ku Tèrsèr Divishon i Damas. Kenga ta esun kaña mas tantu karta i kual ekipo a hinka mas gol. Por ehempel bo yeba ta bisa mi ne Caldera ta e prome tecnico pa sali campeon cu cuater diferente ekipo den prome division nos no sa cuanto aña di bida Caldera ta tin di nos no sa ken ta e tecnico di mas hoben pa sali campeon di futbol na Corsou si kimen tipo di informacion ayi bo mester tin awor y Caldera ta bisa ela sinta check e no sa precis cu tin mas tecnico ta sali campeon cu dos of tres diferente otro team mi ta sinta pensa mi no sa cu. Am Marcelo Marceli, Chelo Marceli, mi a saca legi gana cu Victory Boys un bia, anto cu Fortuna, pasobra el a gana cu Fortuna tambe. Fortuna si, tres aña sigi. Tres aña sigi cu Fortuna, si. Ah, ok. I men e con e ta bon cu federacion por tin nan documenta, aina tin hopi incertidumbre over e cantidad di titulonan cu SBT tin, e cantidad cu Jong Holland tin, ken mas tin cuanto, kibeso. Ken tipo di cosnan ni mester ta. Mester ta documentá. Nos ta sinti den Directiva hopi aña, but nos no tin e toolsnan cu tin e ultimo seis, shete aña na ke posibilidadnan, sistemanan di internet, keseynan. Awor aki tin nan, ta bon cu bo por buta un hende y nan, un freelancer, lagu'e busca informacionnan anto documentá nan. Awor aki no solamente tin nan, Clasificación pa Mundial tin e parti financiero tambe cu. Ta na nivel cu bo haci pida na e. Laga nos ban spera. Laga nos ban spera. Nos tin e impresion ey den esa. Nos tin e impresion ey pero laga e momento yega nos ta ban wak cu en berdad e situacion financiero den futbol local eigenlijk coma ta probecha en grandi di e clasificacion pa mundial aki. Nos a papia di seleccion clasificacion pa mundial tur cos. Tambe ta algo cu. a cuminsa cushi bao di bo maneho como den directiva. No di bo so, pero bo tabata parchi di directiva cu ta tin e soño ey cu tur hende ta kier a sacudi esun cu ta na soño, soñando, lanta fu e soño, pero e soño a bira realidad awo. E soño a bira realidad despues di basta turbulencia, e ta leuk, pasobra bo ta mira awor cu hopi hende, gente afo, mana laira ta grita, ta hendenan cu eigenlijk tabata critica directiva, hendenan cu tabata manda cos pa directiva, ke baha directiva. Ora cu mi cu Jean paso nos ta bay ta caminda propaganda a seleccion un tin sèn hinca sèn den jeugd no haci coy malgastamento y sèn ta ta ta masha critica tabata haña masha manda men di pala malu cu yen coy ami ta kere mi ta kere Jean ta bay tuma mi na mal ora ki ta tin momentonan cu federacion ta tin sèn nos ta para tres cuatro dia prome cu nos bay guyana mi dico Jean den di Jean nos tin cu para gauke tin sèn. Janta cu mi den banco pa ta traha. Mi ta spera Janta tuma mi na Mali. Janta bay para personalmente borg setenta i sinku mil florin na banco pa seleccion por haña semi bay afo.

Ku ku na guyana ora nos ta yega nos ta keda kasi kuater ora den un bus pasobra nos no ker a bai keda den e lugá ku nan a hinka nos ei manera un hospital bieu despues di kasi kuater ora nan a bai hinka nos den Radisson suite atende ku noi Girigorio tambe a bai ku nos atende ta tin dos tres hende a bini fen hulanda tambe dos tres sumadó anto ora nos a bai na Radisson suite ta ta henter un delegashon ta kuater kamer nos a haña. Noi a drumi den un sofa den lobby ami a drumi den un sofa den balkon di un dje kamber na e tapa pasobra no tin loga den kamber hende a drumi abou den kamber ta kuater kamber nos haya nos ta ami trinta hende Seleccion nacional Seleccion nacional di Kòrsou nos mester a kome na trese pasobra e baki ku nan bata haya kentucky batata ku tupi skon bo den un baki asina nan a trese aros pa nos ku un galiña tur friu un aros tur papa e gainan kier a kome.

Fanaticonan a rondo na velti nan, velt a abri, ora train a caba cuchi Jan un poña su bubbels cu nunca minda. Un dia prome gueya na horta cuchi su bubbels ta cumi crea na cara mester a bay cumpra futbal schoen pa cuchi so federashon tin cuente cen pa bay cu ne un ta tin dag gel vergoed den pami un tin cen pa hombres di na costa un ta bay nada mi mes a mira con Jan a bay y pim ta mi mes a regla papelan den banco. Of djan firma kende. Desaroyo amplio un sòl. No, orie e tabata, e tabata en bèrdat algu ku sa mitá mi a biaba ku selekshon. Anto e manera e mundial ku tin na Korea, Korea, Hapon. Mi a bai wei kos chiklonan e tempu ei ku selekshon di Kòrsou. Anto ta tin dos tunion si tin esun, esun di wega, anto e kesun ku bo tin pa e. E bai do thuis. Uit cu thuis, si. Es un uit, un, un, un tenido blanco, mi ta cuenta con blanco con preto. E numbernan aye nan nos nos ocupa tape cora pa yuda placa e numbernan pa keda. Un tin ki kier sa tin, e, e, e ta na bin con lato dos, pues e lato dos, pues e, pues si e son di Unda ku bo tin ke bai ku otro anto bo ta sinta ku tape no ku ta chonol chonol mesera bo ta sinta ku tape e ta bon den oye si plaki tape na bo tin numeronan bek etsetera antonse te esei tabata bo vrijheid tais kleden nan mesora no tin otro no no esei bo train tin ora Unda tur ora tin eis, bo mester ku saka bo sènba i kumpa komo entrenador bisti un sak ku eis pega haña ke no bienta bo a bai hunga. Mesun klasifikashon ku awo ke no ta hungando ku tur e luho ku tin, e por ser un e tempu ei, pero hende ta lupida Angelot, no? Bo hèn, bo hèn, bo changa konta nos anto ku e tempu ei di Dwight Yorke. Primeramente no a spera cinco nada na na e tempo na na Trinidad pero nos a bin kinan wak e wea kinan no semper ta uno uno pero ta yo acu misa manga cinco pa nada ya a caba inta bin kinan bin bala bo e pero reina a pediba si no semper ta uno uno cu conta di seleccion di Trinidad cu mi ki menti ta mesmo level ke tu bay cu loke tin awo ke no no a bisa pero Ta crisis ta ta ta bo ta chambuca bo ta chambuca si no tin señal bo ta manda siempre un tin bay bo tin cu bay entonces pero ya awor ki mi ta mi ta ami sigur ta elogia e hecho cu no sigui traha Anto un adelante cosa un significa. proceso Sí. no anto cu nos aña anto se tem con un local so Zo te bay, correcto. no ne entonces anto bo tin awor ki no sabe mucho nan di Hulanda cu ta jugando futbol ma Hulanda cu ke bien bao anto automaticamente Esei a buta apoya abu hende ku sponsor etsetera ku ke hinka plaka de kos tambe so mi ta kere si no son e sponsor grainan ku a yudando awoke Tampoco lo nos a logra. nos no yega e kos ta drai kuminsá drai ta kaba ku sèn Korekto nos a kuminsá chikit chikit nomás ta sèn ta sèn ta Segundo sèn gos korekto si chikit chikit nos a kuminsá mi sigun mi den e promé lehting nan ku nos a trese tabata ta Brutilo se Ku Lennox Mowris nan e ta e promé legtenan ku nos a kuminsá trese febrero. Si, Lorans, pasobra Lorans e. Si, korekto. Rocky Sirberi nan e ta kere. Rocky Sirberi ke kaya nan e tempu nan. E fecha e tempu ya a Tio tabata ta material mas nan. Anto kon ta Tio ke men ta tin tempu, ta tin momentunan ku no ta tin sèn pa bai lònt di Tami. Ami ta hefi delegashon Tami ku Tio mi ta laba iri for nan. Anochi tur a inda kabi kome bai drumi ami ku Tio ta riba ta laba paña, laba mea.

Saka fei di esaki inka den saya. Lo bo des rio ka nos yega mundial. Yega mundial si. Ku nos ta ku nos ta MP Donker ku nos ta ku mundial ku selekshon Kòrsou. Bo sa brucha ami ta wak e kosnan masha onesto nos a yega mundial ta ta un proseso pa nos a yegi nan awor ke nos mester bai start un otro proseso kumisa wak kon aduanan di nivel mas alto pa nos por ban. partisipá òf kompetí ku sierto paisnan den mundial. Awor aki, na mi humilde pareser, ku tur rèspèt pa tur hungadó, tur hende, pasobra mi sa fe unda nos a bin, mi sa na unda nos ta. Awor aki, sigun mi, si Kòrsou skora un gol den mundial aki, nan nos tin ku pone fiesta nashonal. Nos no tin ku bai wak pa gana ku òf kuantu nos ta, nò, nos yega mundial pa nos, nos ta kampion mundial kaba. Pero no ban buska pa hinka den nos kabes. pa gana Alemania, gana Ecuador, gana Costa Marfil of si e sosode ta hopi great. Ta mescos cu bo cu e Wayland Staat ta wak in keda den Eredivisie anto bay pensa cu e tin cu bay gana PSV, gana Feyenoord cu Ajax keseyna. E bala ta rondo, e por sosode pero ta un biaha bo ta gana loto bo no ta gana loto dos biaha ta men bo bay cu e seleccion di Curaçao y cu nos hogadornan cu nos tin awor aki bay pone nan competi contra Alemania. Cu ta mey seis of ta shete hungador di Bayern Munich contra e Ecuador cu a clasifica den Conmebol dilanti Brazil contra un Costa Marfil cu dos mil binti tres tabata campeon di Africa aki men. Si no sinca un gol si Taib Chong un gol ke lenga contra Escocia si no sa si algo asina of kalke un di nos sinca un gol asina pa nos ta. Ta motibu pa selebrá. E inisio dje wega ku basimishon di dje ta duna nos speransa si ku un gol ta bini. E ta duna nos speransa ku un gol ta bini. Pero tene kuenta ku e timnan ku nos ta dentro den nos púl aki ta tres timnan, tres paisnan ku ta mas haltu rankiá ku e Skosia nan. Nos a haña señal si kontra China, Oustralia, Ku e Scotia no sa e señal ta unda e nivel ta mas o menos ke men no sa kiko nos tin ku hasi pa tene e skor mas abou posibel enton si un gol kai dilanti un pinalti kiko ta pa nos dilanti nei ta motibu pa nos selebrá. No esei ta sigur. Jan Piet bo ta bisa esei nan kon ku ta paso bo ta siguiendo tur datos no di no di nos seleshon so pero di tur seleshon. Di tur mi ta wak tur wega mi ta wak tur wega. Esei bo ta bin stadion asina nan por sa. Bo a bira e skirtor? Alip. Nos a skibi buki bo, bo mi skibi bira eskriptor? Si, no, nos a, nos tin bastante ta skibi buki. Fin aña nobenta nos ta skibi buki, anto e temponan ei no ta tin internet, no tin bende google, no ta tin nada. Nos a bestel ta bestel buki fe afo. Mi a kila ke kos a start ku ku ku na na aña nobentanan ei. Por esa fanatiko di Brazil mi ta. Anto mi ta kere sa kiko a pasa ku Brazil den e mundialnan promé, kon bin, ke a pasa kita Maracanazo, kon bin nos a pèrdè na kas. Ken ta pei prome ku pele, ken ta e idulonan, ke a pasa pele kon di una na e kmen, no ta tin informashon ai. Anto mi ta atra den punda den banga, anto mi ta kala den tur e bukandelnan buska buska buska buki, anto mi ta puntra enan e gainan ku ta bende fruta na barko ei tambe, ku nan sa wak futbòl, ku nan tin revista kestenan anto sa ku un señora den punda un biaha el a bisa mi ku bai na un libreria ku ta tin e teme, ta kòrda ku bo ta kòrda ta tin un lugar den punda ku a Bon Ton. Luga ku a bonton den punto ma bai banda djei ta tin un mener den un kosa asina tambe e ta bende diferente revista kesina anto el a dunami un par di adres ku mi por buska anto mi a kuminsha manda e tempo ei ta fax no kuminsha manda fax pa uitgevers nan na hulanda Riet Elsevier na hulanda mi a manda Duitsland mi a manda Venezuela anto ku Brazil ku Argentina anto fi Venezuela mi a bai buki un biaha. Anto e buki Fiji e historia di mundial ese. Bo spiki Fiji e ku oki no si. Spiki buki kompletu. Na oki no si un buki na nivel. Un felisita. Nos a felisita Henry ku su logro na inicio, nos a felisita abo sigur komo parti dje e grupo dje buki. Sigur un buki ku bo ta haña tur detaye riba dje for di. Eskema di wega, detaye di tur tim, tur hungadó. Tur hungadó, tur strea. Nos a laga hopi kos afó si, si no e buki lo kiba tur e historianan ku ta tin di djos temp e trinta kon e kos a kuminsá, kon e paisnan a wòrdu invitá, kon nan a yega, kon e weganan a bai. Kiba tin hopi datos tambe ku nos no hinka den pa evitá ku e buki ta bai bira manera un beibel. Nos a laga tur e historianan afó di aki. Eseinan ta bini den e buki di aki kuater anu, ora Kòrsou ta den mundial otro. Correcto, nos mes tin ki historia den ori. Papiando di mundial, como asina mira e mundial favoritonan? Bo papia di Brazil cu bo ta Brazil que men ya bo a bisa caba? Si, ami ta ami ta ami ta Brazil, pa mi semper Brazil ta un favorito. Ma ya, bo tin paisnan cu den ultimo, lamoda bisa ultimo binti aña na ki hopi pais a desaroya, subi nan nivel di wega. Awor a ke tur pais eigenlijk tin farmaceutsnan, tur tin nan jeugdnan ta prepara Sistema moderno ke men no ta ku e paisnan grandi manera Brasil, Alemania ku Uruguay a bai atras, pero ta e otro paisnan tambe ta desaroyá, subi nan nivel, yega na pareu di otronan. Antesnan ya bo tende Brasil kontra Ekuador, bo ni mester pone Brasil ta gana. Sèf, Brasil, Venezuela, bo ni mes Goliadas. Goliadas, no e? Pero awor aki e kos no ta sosodé mas. E no ta sosodé mas. Mene ke lera ku atin bo ta den un mundial. Bon, ya, Kòrsou mi ke mene. Normalmente. Awor ki bo ta sostene e Kòrsou, pero normalmente e desishon normal mi ta antes Brazil, pero despues ku a bai Hulanda, mi a biba den Hulanda tambe, mi a haña na aron winter, mi ta bai na bo kas na e kilaha nan ta biba etcetera. Anto bo ta automaticamente bai sostene nan, anto bo a bira Hulanda, pero despues Hulanda bo ta Brazil. Abo kere e voetbal hall ta Kòrsou, Hulanda, Brazil. Her team Brazil te di tres. Dus, uh, nou, para também no mundial ook interessant, hè. En toe, um, nos tem algum equipo, ja tu rende mira com França, com a pesar se tem um A com B team na nível alto, eh, letra querer lota um dia candidato a um fuerte. Um, Argentina, nunca vamos descartar anche com El a drai hopi ultimo mundial riba Messi anto ku hopi chegaenan ku e tempe ei a bira kampion ya ta e mes a kuater aña mas leu. Edat ta kusa un ròl, blesure ya nos a sta kaba ku Messi me ya ta ble blesure kaba anto kisas einan René por tin un diki problema anto Mi ta bira Brasil ta mi si toh como un hopi ya net ora e team nan ta chambu casi ni pues a bueno ora nan e momento mi yega cu nan ta nan ta nan ta bin manera nan bisita corectamente no yo si ta medi nan ta nan draai manera mi bisa bo nan ta nan ta buta e entrada bo ta gloria bo ta riba rails net e momento caminda nan bisita anto ora cu e ta keda un e ta keda un bais mi ta kere toha hunto cu Francia anto No mester descarta Hulanda tampoco. Tiene misa te hopi eden no. Nos ta biba aquí na nos paspoort Hulandes. No, nos papa Hulandes pero nos nos ta gusta Hulanda mes. Nos ta pero Hulanda di Montevideo pero aquí nan riba papel wou wak nan wou do nan tur tongando den hopi den team nan top basa team top team nan mo di bisa anto de fica cu ta un hora poto bon sa e koe ta taña e Draai net na momento adekua, anto e por bati yega manera nan yega bira di tres, nan sali su kampion bia etsetera. Por ta kampion no ainda pero nan por yega nan por yega leu si. Si. Bo e e estreanan por ta paki di e buki tambe ku bo tin, estrena nan nos hasi menshon di Neymar, Messi etsetera. Tur ta ok pa t'ei, bo ta kere nan ta bai duna katedra ta papia of bo tin un ado hoben ku bo ta bibi sa ta bibi e revolushonnan den e mundial aki? Si, mi ta kere, mi ta kere ta bai tin un par di gai hoben, manera Lamin Yamal nan aki, mi ta kere tin un par di gai hoben ku ta bai duna bas bia un di nan ku a lesioná ta Estevao di Brazil, pero bo tin Endrick tambe di Brazil, bo tin un par di gai hoben ku por bai hasi e estrago den mundial. Anto esunnan di mas ervaring ku tin un poko mas edat ku ta muy probablemente na ultimo mundial. Mira Modric tal vez, Neymar, Messi, Cristiano, Cristiano ta basta fit, pero e otronan ta basta vulnerabel pa pa pa leshon, Neymar aki mi ke sa den warm up so e ta e ta leshona, ke disir mester wak ora nan ta den wega duronan i ku tackle keseinan kon nan ta bai resulta, mi no sa ku Neymar ta bai wanta henter e mundial aki.

Bon oye a mi ta bon por bisa bo pero mi ta kere mi ta mirando cu un bo tin cu Francia tin un team cu bo ta saca inca e nivel ta keda mesada tin hopi dje ekiponan ayi den mundial cu ora e un djego dje basis team cay afo e team ta bira suak mesora anto e ta conta hasta pa Hulanda tambe bon ento ayinan bo ta scat Francia toc un pais cu a mi ta mira e yega final. Con di ken e por ta con di Brasil e por ta con di Hulanda e por por wata Argentina mes tambe dos nos ta den nan nos den Conmebol tambe mi ta kere ke tu bay ta Brasil Argentina Uruguay ultimo tempo tambe pero tambe ta un team ku ora un di e gainan mas importante kay afo Tambe ta bira un poko poko suak ta indica eynan un ekipo mane Francia ta keda hunto e sunan tog mas suerte si. Na Wembley. No mi ta kere mi ta kere mene Caldeira explica Francia ta un di e favorito grandi nan basa riba su arsenal di hungador nan di nivel cu e tin ke por traha dos team a face cuater cinco cambio keda mantene su nivel Hulanda tin un hopi bon liña defensivo anda aki Hulanda su liña defensivo ta un dje mihona na mundu ya uniko parti un tiki dudoso di Hulanda ta e parti ofensivo pa kuma nan e oir aki men sa ku nan ta bai ku depay tambe so depay tambe tabata leshona ultimo aki me nan parti ofensivo ta keda un tiki delikado ya anto otro banda bo tin Spaña tambe ku tin bon tim. pero mi ta kere manera semper Brasil ta keda un favorito kende Brasil ta keda Brasil anto nan por sorprende biaki y yega final tambe mi ta kere si ta sigur si. Bueno ora kore bai nos ta yegando final di dje programa danki pa kusa asepta invitashon y nos a sigui kombiersá nos a nos por sinta kombersá oras bai pero nos ta bini puru na futbol sigur pero nos ta chek un otro fecha pa un otro programa tori nos lo sigui kombersá. Bon brote, danki pa invitashon, danki pa invitashon. Si, nos ta sigui ke bon trabou tambe dji e buki. Nos ta hasi nos best. Nos ta wak ku Caldera ta sigui bo konseho. Así e ta bai, e ta bai, e ta bai. Nos ta wak ku Caldera ta wak ku así. Seguro mester disidí, ainda no paso, ma bo ta, bo ta kansa ainda, kansa di, di intertemporada largo, kansa di e, di. Ya e celebracionnan. E celebracionnan, si, si, si. Dus, ta nifica cu en berdad mi ta tene den consideracion, si, pasobra e cu, e cupa ta vital ainda, e seisin aña, ta mester di. Anto tin tempo. Dios gracia, anto tin tempo, pero mester ta algo cu ta, e mester un challenge, mester algo cu ta challenge bo pa hacié, pasobra pa dispon pa. bira campeon atrobe minda minda mi mira e facil pero mi tin algo otro den dje cu mi bisa no e coki ta un. E con a caf ta challenge? Kisas por ta. Y así yegando así ne na final dje programa danki atrobe Henry y tambe Empy pa acepta nos invitacion y nos a conversa y mesora nos ta invita bo tambe pa keda cu nos sigui nos programa y nos ta invita bo pa nos proximo edicion di Game Over caminda tur pero tur tur.